א גוטן אוונט, א גוטן ערב יום טוב, שלום עליכם אלע אידן. געוויסע אידן האבן מיר דא מעורר געווען אז בעצם איז די שיעור ווערט דאך אנגערופן לייוו, ויקהל שמו בישראל לייוו, אנגעהויבן האט זיך עס מיט די ווארט לייוו, ווייל איך בין געגאנגען לייוו, און די פלאן איז געווען אז מענטשן זאלן אריין שיקן שאלות, אבער ווייסטו וויאזוי זאכן האבן זיך געדרייט, לחיים לחיים, און פון לייוו איז געווארן לעבעדיג, די עולם איז פריש יעדעס מאל וואס מען קומט ארויף רעדן, אויף בעיקר חתן מן הספר.

איז יעצט טאמער ביז די עולם קומט אריין אין גרויסן וועט מען קענען ווער ס'האט עפעס א שאלה צו פרעגן קען פרעגן, אין די מין טיים וועל איך געבן א שטיקעלע הקדמה. ס'האט מיר איינער געפרעגט לעצטנס, כ'בין געווארן א גרויסע מגיד הער איך, אמת איז כ'בין נישט געווארן קיין מגיד, סך הכל אידן קומען זיך צוזאם, מען וויל הערן א גוט ווארט, בעצם יעדער איינער וואלט געדארפט עפענען יעצט א ספר, ערב יום טוב, ערב שבת, און אריינקוקן, זיך צוגרייטן, יעדער איד, נישט קיין חילוק צו א טאטע, א בחור, יעדער איד. נאר, מען ווערט דאך פאריאגט און פארפלאגט, האט די אייבערשטער געמאכט אז איך זאל האבן עקסטערע צייט די לעצטע פאר חדשים, נישט געהאט געהעריג קיין פרנסה, האב איך געהאט צייט צוצוגרייטן א שיעור, און עס איז שוין געווארן אז איך האב מיר צוגעגרייט א שיעור, בין איך שוין געווארן אזוי אז איך געב די שיעור, אבער טאמער עטס האט וואס אריינצורעדן, נאו פראבלעם, יעצט איז די צייט, אבער אין די מינטיים וואס איינער גיבט אריין דא עפעס א עפעס א טשעט, וויל איך דערציילן א מעשה, זאגט די מילדסטע בדיחות פון פאר מען גייט לערנען, איז דערציילט אז ס'איז געווען אמאל צוויי חברים, א חזן מיט א מגיד, וואס פלעגן ארומפארן צוזאמען פון שטאט צו שטאט פאר פרנסה, ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט וואס חזנים זענען ביזי ביי חתונות און ביי איווענטס און זיי האבן זיך זייערע וועגן וויאזוי זיי ברענגען אריין אפאר דאלער. אמאל איז דאס נישט געווען. אמאל א חזן האט געדארפט שווער ארבעטן, שווערער ווי היינט. סאו, ס'איז געווען א צוויי חברים, א חזן מיט א מגיד, וואס האבן באשלאסן, דו קענסט שיין דאווענען, איך קען שיין זאגן, און צו מיר ביידע פארן פון שטאט צו שטאט, צושטעלן אזא סערוויס, קודם וועט ער אראפלייגן א קיימא לרחמם, וועט ער ווייזן עפעס א שטיקעלע חזנות ביים עמוד, אדער אפשר שבת דאווענען פארן עמוד, און דער מגיד וועט זאגן א פרק אבות שיעור און נאך שבת וועט דער עולם באצאלן. פיין. אהה, פרעגט צו מקהל איז גרייט פארן עמוד. פרעגסט א גוטע קשיא. א כפרה, לאמיר נישט פארקריכן פון די מעשה ביזדערווייל, ווער ס'האט א שאלה צו פרעגן קען יעצט אריינפרעגן, אבער ביזדערווייל וועל איך גיין ווייטער מיט די מעשה מיטן חזן און מיטן מגיד. בקיצור, די צוויי חברים פארן ארום אזוי פון שטאט צו שטאט, ענדליך זיי האבן געענדיגט די נסיעה און זיי קומען אהיים, און ביידע קוקן אריין אין זייערע ענוועלאופ וויפיל געלט זיי האבן געמאכט פון די גאנצע נסיעה, זעט דער חזן א מורא'דיגע פלא זאך, א מורא'דיגע וואונדערליכע זאך, א גרויסע שאלה האט ער געהאט דא, דער מגיד האט געמאכט דאפלט געלט פון אים. און דער חזן האט געהאלטן אז ער איז א גוטער חזן, וואס מאכט ער נאר האלב? האט ער געפרעגט דעם מגיד, זאג נאר וואס איז פשט פון אים? וואס מאכסטו דאבל? האט דער מגיד געזאגט אזוי, הער מיך אויס חזן לעבן, דו ווען דו שטייסט ביים עמוד שטייסטו אויסגעדרייט מיטן רוקן צום עולם, דו זעסט נישט וואסארא פאקסן דער עולם מאכט, און וואסארא, צו דער עולם איז יא צופרידן, צו דער עולם נישט, צו דער עולם לאכט פון דיר, צו דער עולם לאכט נישט פון דיר, דו האלטסט גארנישט מיט, דו ביסט צוגעדעקט מיטן טלית און דו פארסט, יא, די האפסט נאר די עולם וועט אריינזינגען אלעס וואס מ'זינגט מיט, אבער יאשקע א סוגיא צי דו ביסט חוזק אונטער דיין רוקן צו נישט, מה שאין כן איך מגיד בין איך אויסגעדרייט מיט פנים צום עולם, און איך זע דיך יא די פאקסן פונעם עולם, איך קען דיך יא זען ווען די עולם האט יא נערוון און ווען נישט, מילא פאר די עגמת נפש, פאר די בושות באקום איך עקסטער באצאלט. מיר האט די אייבערשטער אזוי געפירט אז א בחינה פון קול קול, איך בין סיי בעל תפילה און סיי דא זאג איך אביסעלע אביסעלע דברי תורה אביסעלע אינטערעסאנטע חיזוק, אבער איך בין נאך אלץ געבליבן דעם חזן, ווייל איך זע נישט מיין אודיענץ, איך ווייס נישט מיין אודיענץ לאכט יא פון מיר צו נישט, סאו מילא, דאס איז איין מעשה, און איך זע די עולם נאכנישט אריינקומען מיט קיין שאלות, פאר איך אנהייב די שמועס און איך דערצייל נאך א מעשה'לע, ביז די עולם קומט אריין און מ, אינטערעסאנטע מעשה, א גוט ווערטל. ס'איז אמאל געווען, צוויי אידן האבן זיך געטראפן נאך ראש השנה יום כיפור. איינער פרעגט דא צו ס'קומט מארגן א זיבן מינוט שיעור, אוודאי קומט, מיט די אייבערשטע'ס הילף, מ'האט אנגעהויבן, מ'וועט מער נישט ממשיך זיין. צו מ'וועט אייביג קענען ממשיך זיין, איך זאג נישט צו, מ'זאגט א גוטע זאך וואס מ'זאגט נישט בלי נדר, אדער מ'טוט עס דריי מאל, הייבט אן, ווערט דאך א שאלה, סאו, כ'וועל מאכן וואך ביי וואך. מיר זעהן וויאזוי עס וועט פארן. קאפנים לאמיר צוריק גיין צו די הנני אני. סאו צוויי אידן פון צוויי אנדערע שטעטלעך האבן זיך געטראפן אין מארק נאך יום כיפור נאך יום נוראים און יעדער האט זיך אויפגעטון אז די חזן ביי אים אין בית מדרש ביי אים אין שטאט איז געווען עפעס נישט נארמאל. סאו זאגט דער דער איין איינער זאגט אזוי זאגט ער ביי אונז אין שטעטל איז דא דער חזן האט אזא מין שטימע ווען ער האט אנגעהויבן הנני אני איינער שרייבט די בוכער שם קול קול יעקב איז נישט ידיים די אסף הונדערט פראצענט דאס איז דאך אונזערע כח פון אלע אידן. על כל פנים איז שוין די צייט זאגט ער מיין אונזערע חזן האט געדאווענט אזוי שיין אז ווען ער האט געעפנט אנגעהויבן הנני אני האבן די ווענט און די פענסטערס האבן געציטערט. די צווייטע גרויסע חכמה ביי אונז אין שטאט איז דער חזן דער ראש הקהל פון שטאט, און דער ראש הקהל פירט אויך די באנק פון די שטאט, אזוי ווי ביי אונזערע צייטן די גמח, און יעדער איינער האלט דארט די געלט. און ווען אונזער ראש הקהל נעמט זיך זאגן הנני אני נישט נאר די פענסטערס ציטערן נאר די גאנצע שטאט נעמט זיך ציטערן. על כל פנים, די עולם פרעגט דא וואס איז געבליבן מיט די געדאנק פון ווירטשועל אינטערטעינמענט אויפן היימישן אופן, ס'איז נאך נישט אויסגעשלאסן, אונז טוהן מיר דערין, אונז טוהן מיר אין פארשידענע געדאנקען, פארשידענע רעיונות וואס מענטשן ברענגען ארויף, איך ווייס נאך נישט וואס ס'וועט זיין, סאו מען ארבעט פון אלע פראנטן, דאס איז זיכער אז איין טאג וועט מען אנקומען, צו איך צו אדער א צווייטע איד, איך האב נישט קיין ספק אז די די צייטונגען גייען בקרוב אלע ווערן דידזשיטעל, דאס מיינט אז פאר פופצן יאר צוריק איינער זאל זאגן אז אזא צייטונג ווי די איד למשל וועט האבן אנליין זאכן צו אנדערע צייטונגען וואלט מען אנגעקוקט אינגאנצן פון קאפ אראפגעפאלן, למעשה היינט אן א שיעור צייטונגען אויפן וועבסייט למחצה לשליש לרביע, פארוואס? ווייל די וועלט גייט פאראויס, פעיפער ווערט טייערער און טייערער נאך אויפהערונג נייעס, ס'גייט נישט נעמען לאנג. איך רעד נישט לאנג, לאנג איך רעד איך אין די, איך זעה נישט אז אין צען יאר פון יעצט זאל נאך אלץ ווערן פארקויפט אזויפיל צייטונגען אויף געדרוקטע פעיפער. עס וועט נאך זיין, אבער רוב עולם וועט ליינען דידזשיטעל, סיי ווי. סאו ווער עס וועט זיין דער ערשטער, צו עס וועט זיין מענדל הערש פארנעט אזויווי ביי קינדליין און נאכדעם וועט יעדער נאכמאכן, צו איך וועל נאכמאכן א צווייטן, איך ווייס נישט, מיר זען. א קאפאנעם איך זעה דער עולם איז דא, מען קען אנהייבן מיטן שיעור. סאו קודם כל נאכאמאל א גוטן אוונט, און א גוטן ערב יום טוב, און א גוטן ערב יום הדין. די שיעור היינט איז געספאנסערט געווארן דורך איינע פון די חשובע חברים, לעיל נשמת זיין זיידע ר' אהרן דוב ב ר יצחק, די אייבערשטער עפן אז די זכות פון וואס די אידן וואס גייען אונז היינט אויסהערן, סיי לייוו און סיי שפעטער, זכות פון די אלע מידות טובות און די גוטע מוסר וואס מען גייט ארויסנעמען פון דעם זאל זיין לעיל נשמת ר' אהרן דוב ב ר יצחק, דער איד האט געוואלט בלייבן בעילום שם, ממילא זאג איך ענק אזוי, מ'זאגט א ראש השנה זאגט מען אתה זוכר את כל המפעל וגם את כל היצירה לנכר חד ממעכו. רבונו של עולם דערמאנט אלע מענטשן וואס זענען באשאפן געווארן סיי פון אדם הראשון ביזן היינטיגן טאג, מילא בכלל יום טוב דערמאנט מען דאך נשמות, בפרט ראש השנה איז אויך דא א ענין פון דערמאנען נשמות זעהט אויס ווייל מען רעדט דאך פון דעם אפילו נשמות איז שוין נישט דא, ס'איז אויס א גוטע זמן אז פונקט ערב יום טוב ערב יום הדין וואס מען רעדט פון די יום הדין זאל זיין לעילוי נשמתו, און די צווייטע חלק וועל איך זאגן פאר דעם נדבן אליינס, רבונו של עולם ווייסט ווער דו ביסט. סאו אויף די וועל איך זאגן וואס אונז גיימער זאגן אום ראש השנה, אשרי האיש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, א איד שטרענגט זיך אן פאר כבוד שמים, קידושיך לעולם לא יקושי לי, א איד איז מנדב געלט פאר עבודת התורה, אז אזא איינער וועט נישט נכשל ווערן, ולא יקל מיליון עצה כל החוסם בך, ביסט מעגסט שוין מצליח זיין בזכות הרבים, וועסטו מצליח זיין מיט אלע ברכות, בזה יום הדין, עם כל ישראל אחיני ונאמר אמן.

אינטערעסאנטע טאפיקס, ס'גייט צאם זייער זייער זייער ווירד אבער דאס איז די וועג וויאזוי איך האב ליב צו רעדן. יעצט גיימער היינט רעדן פון רבנים און רעבעס, דאס גייט זיין איין טאפיק, און נאך א טאפיק גייט זיין פילאזאפיע. האט ער געשמועסט ער גייט נישט רעדן פון די זאכן, וואס איז דאס בכלל פילאזאפיע? איך זאג עס בדרך ממילצע די בדיחת דהיינה, צייל א מעשה, ס'געווען אמאל אין א שטעטל אין גאליציע, יענע צייטן פארן קריג האט זיך אנגעהויבן די השכלה זייער שטארק, און נישט אלע רבנים וואס מען האט אויפגענומען זענען געווען גרויסע צדיקים, געווען אזעלכע וואס מען האט אויפגענומען וואס געווען געוויסע פלעצער וואו די ראשי קהילה, די בעל בתים פון די שטאט האבן אנגעהויבן מיטצואארבעטן מיט די משכילישע ווינטן, מען האט אויפגענומען אזעלכע סארט רבנים אויך, און פארשטייט זיך די משכילישע רבנים פלעגן זיך רופן דאקטער ראבינער. נו שוין. ויהי היום די דאקטער ראבינער, מען האט אויפגענומען טאקע אין די שטעטל א דאקטער ראבינער, און דער רב האט ארויפגעלייגט אזוי ווי אלע לויערס לייגן ארויס אינדרויסן פון זייערע הויז אלע דאקטוירים אזא שיינע בעיקר זעט מען עס אין מער די פענסי פלעצער זעט מען זיי לייגן ארויס אזא טאוול אזא שילד וואס שטייט אויפגעשריבן דא וואוינט דער און דער דאקטער צו דער און דער לויער צו דער און דער פראפעסאר סאו דער רב אזוי ווי ער איז געווען א משכילישער רב ווי געווען א דאקטער ראבינער האט ער ארויסגעשריבן דא וואוינט דאקטער ראבינער איך ווייס פלוני אלמוני שוין געווען דארט אן אלטן אידל דארט און געוואוינט אין שטאט, אן ארעמאן. און די רוקן איז אים געווען איינגעבויגן, האט געהוסט, ער האט זיך נישט גוט געפילט, און ער גייט אדורך און ער גיט א קוק, אה! גיטס א קוק, אונזער רב איז א דאקטער, אה! אונזער רב איז א דאקטער, חיה! נישט שוין, רבנים זענען דאך ערליכע אידן, און אז דער רב איז א דאקטער, כמעט אזוי ווי דער רמב ם, אקעי, ער וועט זיך זיכער היילן פאר בחינם, ער גייט ארויף צום רב, און דער רב פרעגט אים, נו, וואס קען איך אייך העלפן? זאגט דער דאקטער, ער רופט דורך וואס אויך א דאקטער אויך, יא? יא, אוודאי. לעצטנס היס איך אביסל, און ס'קראצט מיר די אויער, און דאס טוט מיר וויי, יענץ טוט מיר וויי, איך האב נישט קיין געלט צו צאלן פאר א דאקטער, אפשר קען מיר דער רב היילן בחינם? רופט זיך אן דער רב, אה, אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, איך בין נישט קיין דאקטער פאר דיע זאכן. נו, אויף וואס זענט איר א דאקטער? איך בין א דאקטער אויף פילאזאפיע. וואס פאר א מין קרענק איז דאס? א קאפונעם, דאס איז די ווערטל. אבער אונז האבן אזוי ווי צו מיר רעדן פון ביידע. אונז האבן רעדן סיי פון רבנים, און סיי פון פילאזאפיע, אבער פילאזאפיע פארשטייט זיך בדרך התורה, ארויסצוברענגען די געדאנק פון פילאזאפיע דורך מחשבה. סאו אונז גייען מיר רעדן פון מחשבה, און שפעטער גייען מיר רעדן פון רעבעס. אבער ווען מען רעדט פון פילאזאפן, פארשטייט זיך די איינע פון די גרעסטע פילאזאפן איז געווען אריסטו. אריסטו האט אמאל שפאצירט איין טאג מיט זיינע תלמידים ביים ברעג פונעם ים, און ער האט געשמועסט מיט זיינע תלמידים פארשידענע אינטערעסאנטע נושאים, ענייני מחשבה, טיפע נושאים. אינמיטן אמאל זעען זיי פונדערווייטנס ווי עפעס א מאדנע מענטש שטייט ביים ברעג פון דעם ים, ער לויפט אריין אין די ים, מיט א גלעזל אין די האנט, פילט עס אן און ער לויפט צוריק ארויס, און וואס נענטער זיי זענען געקומען האבן זיי געזען אז דער מענטש נעמט עקשולי וואסער פונעם ים און גיסט עס אריין אין א גריב וואס ער האט זיך געגראבן על שפת הים ביים ביעטש. א מאדנע מענטש, זיי האבן געטראכט זיי גייען נישט קוקן אפילו אויף אים. אבער ווי נאר זענען געקומען נענטער זענען זיי געווארן אינגאנצן דערשראקן וועמען מען זעט דא. מען זעט דא דער רבי פון אריסטו. הערקעליידעס האט ער געהייסן. ער איז געווען נאך א גרעסערע פילאזאף פון אריסטו, באט ער איז געווען אביסל צו קלוג. און האט אסאך מאל געטון מאדנע זאכן, און אריסטו גייט אדורך און ער זעט אז זיין רבי אליינס טוט דאס, געט ער אים א פרעג, זאג מיר, ביסט אינגאנצן צעדרייט געווארן? וואס טוסטו דא? זאגט ער, וואס הייסט, וואס בין איך אזוי צעדרייט? זאגט ער, וואס טוסטו דא? זאגט ער, וואס הייסט, איך וויל אויסליידיגן דעם ים, סאו איך נעם א גלעזל וואסער פון די ים, איך גיס עס אריין אין די גריב, און איך גיס נאך און נאך און נאך, אזוי וועט די גאנצע ים וועט אריינגיין אין די גריב. די מיינסט אז אויב די ביסט גאנץ צודרייט די רעדסט דיך איין אז די קענסט דאס טון אריינגיסן די גאנצע ים אין א קליינעם גריב רופט זיך אן דער פראפעסאר דער רבי פון אריסטו צו אריסטו און זאג מיר און דו פארשטייסט דאס יא אז אין דיין קליינע פיצי מח קען אריינגיין אלע טיפע מחשבות און חשבונות ווי אזוי די וועלט איז באשאפן געווארן ווי אזוי די וועלט פירט זיך דאס איז סאך מער א מאדנע זאך פארוואס זאג איך עס? עס קומט יעצט פאר ראש השנה, יום כיפור, דער עולם בעט זיך איבער איינער מיט'ן צווייטן, מען בעט זיך איבער מיט חברים, בעלי דינים בעטן זיך איבער, ברוך השם כ'האב געהאט דא טאקע, עס קומט מיין מזל טוב, כ'האב געהאט דא פאריגע וואך דאנערשטאג גומר געווען א צוויי אידן בעלי דינים, האב איך זוכה געווען ברוך השם זיי אראפצוברענגען צום טיש, נאך דריי יאר זיין אין די תורה, נאך ספענדן דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער, האב איך זיי ביידע אראפגעברענגט צום טיש, סייעתא דשמיא, שלא על פי דרך הטבע, און ביידע אידן זענען ארויסגעגאנגען פון דא, זיי האבן זיך ארומגענומען און געסיינט א צעטל, און זיי גייען צו צום יום הדין מיט א רואיגן הארץ. על כל פנים, יעדער איינער בעט זיך איבער, און אונז בעטן זיך אויך איבער מיט אבינו שבשמים. עס איז דא א בחינה פון כביכול אני לדודי ודודי לי, עס איז געווען אמאל א גרויסער צדיק וואס האט געהייסן ר' שמעון יערעסלאווער, ר' שמעון יערעסלאווער האט זייער לאנג מאריך ימים געווען, אסאך מער פון מענטשן בדורו, מען האט אים געפרעגט במה זכית להאריך ימים, וואו ביסטו זוכה געווען אנצוקומען צו אזא אריכות ימים, האט ער געזאגט זייער פשוט, עס איז דא עפעס א גרויסע ביזנעס מאן וואס טוט א געוויסע דעסיזשען, א גרויסע עושר צו איך ווייס וואס, עפעס א גרויסן דאקטאר קומט אויף מיט א געוויסע דעסיזשען, און מען פארשטייט נישט פארוואס ער האט עס געטון און מען האט קשיות, זאגט ער, האסט א שאלה פארוואס איך האב אזוי געטון, האסט א פראגע פארוואס איך האב אזוי און אזוי באשלאסן, קום ארויף צו מיך אין אפיס און איי וויל עקספלעין יו. זאגט ר' שמעון, ווען מענטשן האבן טענות צום רבונו של עולם, פראגע איז האסטו געטון אזוי, פארוואס האסטו געטון אזוי, זאגט דער רבונו של עולם פיין, קום ארויף צו מיר אויבן אין הימל, איך וועל דיר מסביר זיין. אבער איך זאגט ער אויף זיך, ר' שמעון יערעסלאווער, איך האב קיינמאל קיין פראגעס און קיין טענות צום רבונו של עולם נישט געהאט, איך האב מיך אלץ פארלאזט אויף אים אויף וואס ער טוט איז גוט, ממילא בין איך דא, האט מען נאכנישט ארויפגערופן. אבער נישט אלע האלטן אויפן מדריגה פון הייליגן ר' שמעון יערעסלאווער, ליידער, אונז דארף מיר ארבעטן אויף דעם, אבער ליידער אונז האמער א סארט שביעית אונז האמער נישט גענוג שכל, און ס'איז דא אידן וואס קומען אריין יום הדין גוט אנגעווייטאגט, זיי האבן לעצטע יאר געדאווענט, זיי האבן לעצטע יאר איינגעריסן וועלטן, און די יאר איז נישט געווען עפעס מאי עמי יודעי מה, סא זאג איך ענק די אמת איז אז מ'קען ווארטן אויף יום כיפור זיך איבערבעטן מיטן רבונו של עולם, פארוואס דארף מען ווארטן ביז דעמאלטס, לאמיר עס טון יעצט. ממילא האב איך געוואלט טאקע רעדן פון די מעשה, האב איך ארויפגעברענגט די מעשה פון אריסטו, און איך וויל אריינגיין אין דעם אביסעלע, און שפעטער מיר גיין צו די רעבעס, וואס דאס וועט די עולם שטארק הערן, אבער דאס וויל מען אויך הערן. דער ראפשיצער רב, דער הייליגער ראפשיצער רב איז געווען א געמאן, און ער איז געפארן צו זיין רעבן, דער הייליגער רבי ר' מיילעך, און ער איז צוריק געקומען אהיים, צו זיין טאטע רבי מענדעלע לינסקער, האט דער טאטע אים געפרעגט, נפתלי, וואס האסטו געלערנט אין ליזשענסק? האט דער רבי נפתלי געזאגט, דער רב שרף געזאגט, גארנישט. טאטע וואס הייסט, וואס האסטו געלערנט אין ליזשענסק? גארנישט. וואס הייסט גארנישט? ביסט דארט געווען א האלבע יאר, איך ווייס ווי לאנג, האסט גארנישט געלערנט? זאגט ער, איך האב געלערנט תכלית הידיעה שלא נדע, גארנישט. איך ווייס אז איך פארשטיי נישט גארנישט, וואס דער רבונו של עולם טוט איז גוט, און אונז האבן נישט קיין מושג, אונז פארשטייען מיר נישט גארנישט, איך בין געווארן, איך האב ביסל, דאס ביסל וואס איך האב געלערנט האב איך פארשטאנען ווי גרויס דער רבונו של עולם איז, אז דאס ביסל וואס איך האב מיך איינגערעדט איך פארשטיי יא, בין איך וואויר געווארן אז איך פארשטיי דאס אויך נישט, און דאס האב איך געלערנט, איך פארשטיי נישט גארנישט. רופט זיך אן די ר' מענדעלע לינסקער צו די רבש צ רוף פאר דעם האסטו געדארפט גיין קיין לישענסק? ער גיבט א רוף צו די דינסט האט געווען עפעס א דינסט וואס האט געארבעט א פשוטע פרוי און ער פרעגט איר זאג מיר די ווייסט אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט? זאגט זי יא אוודאי איז דא א באשעפער אויפן וועלט זאגט ער נו געב א קוק, זי זאגט די זעלבע זאך ווי דיר. זאגט איר דער רבש צ רב יא זי זאגט און איך גלייב, און פאר דעם בין איך געגאנגען קיין ליזשענסק. ס'איז אויך א בחינה להבדיל וואס אריסטו'ס רבי האט אים געזאגט, אונז האבן א קליינעם מח, אונז קען מען נישט אלעס פארשטיין. איצט גייען מיר אדורך שוועריגקייטן, יעדער איינער. זה בקוי וזה בקוי, און איך קען ענק זאגן סינס איך בין ארויס פון די מערכה, טעלעפאון הערט נישט אויף צו קלינגען. ס'דא אסאך מאל פשוט איך לעש אויס די טעלעפאון לעצטנס, איך פלעג עס נישט טון פאר יארן, פשוט איך קען שוין נישט הערן. לא עליני וואס מענטשן גייען אדורך, און איך האב געמיינט אז איך בין עפעס אדורך געגאנגען, ס'איז גארנישט וואס מענטשן גייען דורך. איך בין זיכער די מענטשן האבן פאר יארן איינגעריסן, און זיי פרעגן, רבונו של עולם פארוואס?

איך באלד איבערהערן די ווידיאו און איך זען וואס ס'פעלט וועל איך מוזן צולייגן. אקעי שכוח אידן פארן מיך לאזן וויסן אז ס'ארבעט. טענק יו סאו מאטש. הקופונים, דוד המלך איז אנטלאפן פון זיין זון אבשלום. יעצט יעצט מוזט פארשטיין דוד המלך איז איז אדורך א ביטערע שווערע לעבן. ווער ס'האט אביסל געליינט אלס קינד ווייסט נאך אליינס נישט וויפיל דוד המלך איז אדורך. אקעי איך קען פאלגן איך קען נישט טאטשן די מייקראפאן. סאו דוד המלך איז פון אלס קינד געווען גערוידעוועט דורך אלע זיינע ברודערס, פארוואס? גאנצעטע חשבונות, זיי האבן געהאלטן אז עס איז א בן תמורה, פארשידענע זאכן וואס איך גיי נישט דא אריינגיין. יעצט איז עס נאך אלץ שאפי? יעצט האלט קנאכט עס נאך אלץ? יעצט איז שוין יא גוט? איך האב דא א איד וואס העלפט מיר דא ארויס, ער לאזט מיר וויסן. א קאפאנעם! זיינע ברודערס האבן געהאלטן אז דוד המלך איז א בחינה אזוי ווי א קרבן וואס איז פסול און איז ירא עד שיסתעף, וואס מיינט ירא עד שיסתעף? מען שיקט ארויס א בהמה וואס מען האט א פראבלעם, דאס הייסט מען האט אים שוין מקדיש געווען, שכוח פאר קריסטעל קלער, אז מען האט אים שוין מקדיש געווען פאר א קרבן, און פאר סאם ריזען קען מען אים נישט נוצן, איז לייגט מען אים אריין אויף א פעלד און מען לאזט אים לויפן ביז ער שטארבט. דוד המלך'ס ברודערס האבן געהאלטן אז דוד המלך איז נישט ממש קיין כשר קינד, און ממילא האבן זיי געוואלט אז ער זאל זיין דער פאסטעכער פון די פון די שאף פון די משפחה, און זיי האבן אים דייקא געשיקט אין די מדבר צו פאשענען, כדי די חיות זאלן אים הרג'נען. עד כדי כך! און די ברודערס פון דוד המלך זענען נישט געווען קיין קטלא קניא, זיי זענען געווען גרויסע אידן, זיי האבן געהאלטן על פי הלכה דארף מען אזוי טון, עפעס ממש א בחינה אזוי ווי יוסף הצדיק. ווער ס'וויל אביסל מער מעיין זיין קען אריינקוקן, ס'איז נישט קיין פשוט'ע מעשה וואס דוד המלך איז דורכגעגאנגען, ביז ער איז אנגעקומען צו שאול המלך, ביז די מעשה פון גוליית. עטס קענטס אייך פארשטעלן וואס דוד המלך איז אדורכגעגאנגען. ענדליך קומט די מעשה פון גוליית, ער האט שוין געמיינט ער קומט אריין מנוחה און א נחלה, געקומען שאול המלך, מוזט אנטלויפן, נאכדעם איז ער געווארן קעניג, האט זיך אנגעהויבן די מלחמה, יענע מלחמה, ס'קומט שוין אויף די עלטערע יארן, ער מיינט אז אלעס גייט שוין גיין גוט, ער זיצט שוין אויף מנוחה ועל נחלה, און דא נישט מער נישט וויינגעניגער זיין אייגענע זון אבשלום, וועמען ער האט ער האט איבער ער האט מוחל געווען אויף די מעשה פון תמר, ווער ס'ווייסט, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין די דיטעלס, ווייל אונז גיימיר נישט קיין שיעור אויף דוד המלך, איך וויל נאר צוקומען צו א געוויסע פוינט, ער מוז אנטלויפן פון א אייגענע זון, איך ווינטש עס נישט פאר קיין שום מענטש זאל פילן די פילינג.

און ווען האט ער עס געזאגט? ווען ער איז ארויסגעלאפן פון ירושלים, זאגט דער מדרש, און ער איז שוין געווען אויפן וועג ארויף צום הר הזיתים, דאס מיינט אויפן וועג צו אנטלויפן, אנקומענדיג אויבן, האט ער געז אנגעהויבן צו זאגן די פסוק, און די גמרא זאגט, די חזל זאגן, אז ער האט געוויינט און געזינגען, ער האט סיי געזינגען און סיי געוויינט, האבן זיינע באגלייטער געפרעגט, איך פארשטיי נישט, מונשך, אדער וויינסטו אדער זינגסטו? האט ער געענטפערט, איך וויין, ווייל איך אנטלויף פון מיין זון, אבער איך דאנק, פארוואס? ווייל איך דאנק דעם אייבערשטן, ווייל דער נביא האט דאך געזאגט אז איין טאג גייט אויפשטיין איינער פון דיין שטוב וואס גייט דיך רודפ'ן, איך האב אייביג מורא געהאט אז דער איינער וואס גייט אויפשטיין גייט זיין א קנעכט, אדער עפעס א משרת, א פרעמדער וואס גייט נישט רחמנות האבן, און ער וועט מיך אזוי מיר רודפ'ן, אפשר טוט מען נאך הרג'נען אויך, אבער אז דער רבונו של עולם האט צוגעפירט אז דער וואס איז אויפגעשטאנען פון מיין שטוב איז גאר אבשלום, מיין אייגן קינד, א אייגן קינד האט סוף כל סוף רחמנות אויפן טאטן, ממילא גייט ער נישט גיין עד הסוף, ממילא פאר דעם דאנק איך דעם אייבערשטן אז ער האט געטשוזט אז ס'זאל זיין מיינס א קינד, עס איז יעצט א השגה פון א צדיק, פון דוד המלך, און ער האט געמאכט א מזמור, ער האט געמאכט א ניגון דערויף, נישט קיין טרויעריגע ניגון, א פרייליכע ניגון. אידן, ס'איז דא א וועג ווי אזוי מען קען קוקן אויף זאכן. איך האב עפעס א איד וואס איך באגעגן אסאך, א איד א גרויסן עושר, מיליאנער, ער האט קינדער, געזונטע קינדער, הערליכע שידוכים געטון, כבוד מלכים, אבער סאם האו אים צו נערוועז מאכן איז די גרינגסטע זאך, יעדע קלענסטע זאך וואס גייט נישט גוט שפרינגט ער, מען קען זען די מענטש איז פול מיט נערוון, ער איז אנגעצויגן, ער איז נישט צופרידן, אלעס איז שווארץ. א צווייטע איד וואלט געהאט די צענטל וואס ער האט וואלט ער געטאנצן ביזן דאך, וואס פשט פון דעם? יעדער מענטש ווענדט זיך וויאזוי ער קוקט אן א זאך, ער קען עס אנקוקן אזוי ווי דוד המלך וואלט געקענט קוקן, מיין זון לויפט מיך נאך, רבונו של עולם וואס קען זיין ערגער פון דעם, און עטס קענט אנקוקן ברוך השם אז ס'איז מיין זון, עס איז נישט קיין פרעמדער. אונז גיימער אלע אדורך צרות, און ס'איז זייער זייער זייער א שווערע זאך צו זאגן וואס ר' שמעון יערעסלאוו האט געזאגט, כ'האב נישט קיין שום קשיות בכלל, ניין? טוט אַ קען שום קײן טענות, אָבער אונדז זעמער מענטשן. איז אױף די, װאָס מענ, די, װאָס מענטשן האָבן טענות, זאָג איך ענק אײן זאַך, רבונו-של-עולם, קוק דיך אום אױף די זאַכן, װאָס דו האָסט, קוק דיך אום אױף די זאַכן, װאָס דו האָסט יאָ. און אײנער האָט מיר געפֿרעגט אַמאָל, װי אַזױ איך האַלט מיך אַזױ פֿרײלעך? האָב איך אים געזאָגט, פֿאַר װאָס זאָל איך נישט זײַן פֿרײלעך? די טעג אבער וואס איך בין אביסל יא באזעצט מיט נאך א בשר ודגים, טו איך אפאר זאכן, איינע פון די שטארקע זאכן איז, פאר איך לייג מיך שלאפן, נעם איך א צעטעלע מיט א פעדער, און איך שרייב אראפ פינף זאכן וואס איז יא גוט, און די פינף זאכן קענען זיין ריעלי נארישקייטן, אבער גוטע זאכן, למשל, וויפיל מאל מאכט א מענטש א קאווע און די מילך איז פארדארבן? יעצט, איך האב נישט קיין מילך דא אין מיין אפיס, איך דארף ארויף גיין אויבן אין די קיטשען, נעמען די מילך, אראפקומען, און איך מאך א קאווע, און ביז ווילאנג די קיורעג מאשין ארבעט, ס'איז א אלטע קיורעג מאשין, ס'ארבעט זייער שטאט, סאו ביז ס'קומט שוין ארויס די קאווע, שטיי איך שוין, איך שמעק שוין די קאווע, איך ווארט שוין, אט אט גייט מען טרינקען, און איך גיי באטרינקען ס'איז פארדארבענע מילך. מ'קען זיך אויפרעגן פאר דעם, אבער אז ס'איז נישט געשען, איך האב יא געהאט שכל צו שמעקן אויבן די מילך פאר איך האב זיך אפגעברענגט, און די קאווע קומט און איך קען עס טרינקען, ס'איז א מחיה. איין גוטע זאך האב איך שוין יא. און אזוי ווייטער. די מייק, האט זיך פריער אויסגעלאשן, איך וואלט געקענט רעדן אזוי אויף א שעות, אן דעם ס'זאל זיך באמערקן אז איך רעד צום לאמפ. האט די אייבישטער געהאלפן, כ'האב אנגעצינדן די קאמענטס און כ'האב אהינגעקוקט, האט די אייבישטער געהאלפן, מ'האט מיר מעורר געווען. ס'איז שטותים, ס'איז קלייניקייטן, אבער ווען א מענטש קוקט אויף דעם דיירעקשאן, קען ער אפשרייבן יעדן טאג נאך אסאך אסאך גרעסערע זאכן פון דעם, זאכן וואס ס'גייט אים גוט. אה, ס'דא זאכן וואס גייט אים נישט גוט. ס'דא געוויסע חשבונות וואס אונז פארשטייען נישט, אונז גיימער נישט קענען פארשטיין. אזוי ווי אריסטו'ס רבי האט אריינגעגאסן וואסער. איטס נאט פאסיבל, יו נאט גאנא אנדערסטענד איט. יא, זייער סאך מאל, דיינע קינדער פארשטייען אויך נישט פארוואס דו טוסט אזוי און אזוי און אזוי. פארוואס דו לאזט אים נישט יעצט שפילן מיט די געים? פארוואס הייסט אים גיין שלאפן צען אזייגער ביינאכט? פארוואס מעג ער נישט זיין אויף ביז דריי אזייגער ביינאכט ווייל ער האט יעצט א געים? איך ווייס וואס. ער פארשטייט עס נישט, ער קוקט דיך אן ווי א שלעכטע טאטע. סאו זיי סאך מאל וואס א מענטש קוקט אן די רבונו של עולם די זעלבע, בשעת די רבונו של עולם מיינט זיין גוטס, און ס'איז גוט. סאו וואס אונז דארף מען טון איז, אונז דארף מען איין זאך טון, זיין מער בשמחה, מער אריין טראכטן אין די גדלות הבורא, און אזוי צוקומען צום יום טוב. און אז מיר צוקומען מיט דעם געפיל צום יום טוב, מיט דעם פילאזאפיע, מיט דעם מחשבה, מען קען ער בעסער פועל'ן, ווייל ווי זיי קומען אנקומען צו א מענטש, קומט אן צום רבונו של עולם פול מיט טענות, מיט גאנצע באבלס, מען קומט אריין אין בית מדרש, מען טראכט ביי זיך, קודם כל מיט טענות אויף זיך אליינס אויך, וואס פאר א יאר איז עס געווען, ווי אזוי האב איך מיך אויפגעפירט, קוים געלערנט, קוים געדאווענט, וויפיל לשון הרע האב איך גערעדט, ווי ערליך בין איך געווען מיט געלט, ווי קען איך גיין דאווענען, לדוד מזמור זאגן דארט דרשו נא בנא, אה, וואס, די שיינע אידן אויבן אן קענען עס זאגן, איך, וואס בין איך? נישט די טענות אויף רבונו שלום, טענות אויף זיך אויך. מילא דאווענט ער נישט קיין אידיש ווארט, ער פילט די גאנצע רשעות איז א גרויסע עול. ער האפט אז זיי טרעפן עפעס א מעשה ביכל ביים דאווענען, ער כאפט נישט אז ניין. קום נישט אן אזוי אין בית מדרש, קום אן אין בית מדרש ראש השנה מיט א פרייליכקייט, זאלסט וויסן די אייבערשטער האט דיך ליב, די אייבערשטער האט דיך געגעבן אסאך גוטע זאכן אין לעבן, נישט אלעס טאקע גייט וויאזוי דו ווילסט, אמאל וואס דו פארשטייסט נישט, אמאל וואס דו דארפסט מער מסביר זיין. און איך וועל צולייגן נאך א קליינע נקודה פאר איך גיי ווייטער. ס'איז געוועזן א גרויסער לויער וואס האט געהייסן סיימאן לעבאוויטש, סיימאן ליבאוויץ, האט מען אים גערופן אגען א אידיש קינד נגען א גרויסע גרויסע לויער וואס האט געוואוינט אין אמעריקע ער לעבט שוין נישט אין ער געווען א קאנטערווערשל מענטש עס געווען מענטשן האבן געגלייבט אז ער געווען איינער פון די בעסטע לויער עס געווען אזעלכע וואס האבן געהאלטן אז נישט אזוי געטויגט אז ער געטוהן זאכן וואס איז נישט גערעכט געווען איך נעם קעץ דערציילן א מעשה ווי ער האט געטון א גוטן געזונטן שטיקל, מען זעט ער געהאט א אידישן קאפ, אבער געטון א זאך וואס איז נישט, ס'איז לכאורה נישט געווען רייט. וואס איז געווען די מעשה? ס'איז געווען א גרויסער רוצח, א מאסן מערדער, וואס מ'האט געכאפט, און מ'האט אים געוואלט דן זיין צום לעקטריק טשעיר, מ'האט אים געוואלט מזכה זיין אז ער זאל זיך אוועק זעצן אביסעלע פאר צוויי מינוט אויפן לעקטריק טשעיר, אבער מ'דארף דאך פסק'ענען, סאו מ'האט אויפגענומען א דזשורי, און סיימאן לעבאוויץ איז געוועזן די לויער פון דעם רוצח. ער האט געזען אלע עווידענס, ער האט געזען דאס איז א קלער, דער מענטש גייט נישט ארויס פון דא אנעם טשעיר, ער באקומט דעם טשעיר, נאו קוועסטשען אבאוט איט, ס'איז נאו וועי ווי אזוי ער קען אים העלפן, אויב איז דאך געווען זיין אטורני, און ער האט געוואוסט ער מוז אויפקומען מיט א גוטע איידיע, און ער איז אויפגעקומען מיט א געוואלדיגע המצאה, א אידישן קאפ, יענע צייט האט מען נאך געמעגט סמאוקן אין פובליק פלעצער אינסייד, מ'האט געמעגט סמאוקן אפילו אין א אין א קאורט רום, סאו ס'איז געזיצן דארט די דזשורי, און די אנדערע זייט איז געזיצן דער וואס האט געזאגט אלע טענות אויף דעם רוצח, און סיימאן, בשעת יענער האט אנגעהויבן צו זאגן די די אלע טענות האט סיימאן ארויסגענומען א ריזיגן קובאנער ציגאר, ער צונג איצט אין מעג, און עס האט זיך גענומען אלע זאך. און ער הייבט אן צו שפאצירן אזוי, ווייסט, ווייל ער האט זיך דאך געטענה'ט א גאנצן צייט מיט דעם, מיט דעם מענטש וואס דער מיט דער וואס האט געטרייט צו זאגן אלע טענות וואס מען האט אקעגן אים. און בשעת ער האט אזוי געסמאוקט, האט עס זיך גענענטערט זייער שטארק צו די באנק, צו די, צו די, צו די דעסק וואו די דזשורי איז געזיצן, און איבערגעבויגן זיין ציגערעטל ווי כאילו ער באמערקט נישט העכער זייערע סוטס, און אזוי איז ער געגאנגען אהין און צוריק. איז די חברה, די דזשורי זענען פלעינע פשוטע מענטשן, און זיי האבן געזען ווי איינער שטייט לעבן זיי מיט א גרויסן ציגערעטל וואס האט א ריזיגע שטיק אש וואס קען פאלן יעדע סעקונד, האבן זיי געפאוקעסט איין זאך, אויף די אש, מאכט זיכער ווי ער דרייט זיך מיט די ציגערעטל אז ס'זאל נישט פאלן אויף זיי. און אזוי האט ער גערייכערט די גאנצע צייט בשעת יענער האט גערעדט און געזאגט אלע טענות, און ס'איז געקומען למעשה יענער גענדיגט צו רעדן האט ער אוועק געלייגט דעם ציגערעטל און ער געט א פרעג די דזשורי נו וואס פסק'נען ענק? אלע זענען געשטאנען אזוי און נישט געוויסט פון וואס מען רעדט ווייל זיי האבן דאך נישט צוגעהערט צו די טענות וואס מען האט געזאגט ווייל זיי זענען געווען ביזי פאוקעסן אויפן ציגערעטל צו ס'גייט פאלן די אש אויף זייערע סוד צו נישט. און אויף דעם מיט דעם טריק האט סיימאן לעבאוויטש באוויזן צו באפרייען דעם מאסן מערדער. כ'קען נישט אריינגיין צו ער האט גוט געטון צו נישט, איך וויל ארויסברענגען א מורא'דיגע זאך וואס מיינט היסח הדעת, נישט נאר היסח הדעת, מיסליעדינג די קאפ. די יצר הרע איז א כישוף מאכער, און איינע פון די זאכן פון א כישוף מאכער איז אחיזת עיניים, פארדרייען דעם קאפ, אוועקנעמען פאוקוס. אזוי ווי מען טוט למשל פיקפאקעטערס אזוי ווי דו ווייסט אין יוראפ פיקפאקעטערס וואס זיי טוען די זעלבע זאך איינער קומט דיך פרעגן א קוועסטשן דער צווייטער קומט פון אונטן און געבט דיר א כאפ ארויס די סעלפאון ווייל ער ווייסט אז טאמער דו וועסט זיין קאנשעס און דו וועסט צולייגן קאפ וועט מען דיך עס נישט קענען טון דאס איז אויך די עצת היצר ער ווייסט דו קומסט אריין ראש השנה און מען גייט באלד זען וואסערע כוחות אונז האבן ראש השנה he knows that און ער ווייסט אז בדרך הטבע קען יעדע איד אויספוילן די גרעסטע ישיבות ראש השנה, הי דזשאסט העז טו פאוקעס, ער דארף נישט קענען קיין כוונת אריזל, ער דארף נישט גארנישט, מען וועלט זען וואס ער דארף, פלעין עברי טייטש, צוליין קאפ צו דעם טאג, און וויסן וואס די טאג מיינט. און דערפאר די יצר הרע ציטערט פון דעם. קומט ער ווי דער סיימאן לייבאוויץ, און ער איז ביזי מיט אלע מיני שטותים, קודם כל קומט ער אן פאר ראש השנה, מאך זיכער די קומסט אן פאריאגט און צופלאגט צום דאס, און אויב ס'געלונגט אים נאך אז דו פארפאסט די סליחות איז חוה ברית, איז ער דאך ממש א געווינער, ווייל דו פילסט דיך שוין אין ראש השנה, מי אנכי להתפלל, ווי קען איך דאווענען אז איך האב פארפאסט די סליחות איז חוה ברית, רחמנא ליצלן איך בין אנגעקומען שפעט, און און קומט שוין יא, האט ער פארשפעטיגט די דאווענען שבת ראש השנה אינדערפרי, עס איז שוין אנגעקומען אינמיטן המלך אדער נאך המלך. אזא איינער פילט שוין ער'ט שוין נישט וואס ער רעדט זיך נישט און מוז זיין א בית מדרש פארוואס זאל די ווייב זאגן אז ער דרייט זיך אין היים, אבער זיין גאנצע דאווענען האט יענץ פנים, ער פארגעסט אז דער רבונו של עולם דערשרעקט זיך נישט פון דעם אז דו ביסט נישט געווען ביי זכור לברית, דער רבונו של עולם דערשרעקט זיך נישט אז דו ביסט נישט געווען דער גרעסטער צדיק די יאר, ער ווייסט אז דו ביסט א יומען ביאינג, און ער ווייסט אז דו האסט א יצר הרע, און ראש השנה איז געמאכט געווארן אויסצודרייען דעם דאשיק און טון די פארקערטע, און אויב גייסטו טון די פארקערטע, דו גייסט יא צולייגן קאפ וואס דו קענסט אויפטון דעם טאג, גייסטו קענען באווייזן א הונדערט פראצענט ווין? די יצר הרע וויל דאס נישט, ממילא טרייט ער דיך צו מאכן אזא אחיזת עיניים, ער פארדרייט דיך דעם אויג, זאלסט זיין ביזי מיט אנדערע זאכן, ער מאכט זיך זאלסט אויפשטיין שפעט, דיין שכן וואס מען האט דיך געזעצט לעבן דיך און ביסט מער נישט וועלן זיין די געשמאקסטע מענטש, צו ס'זאל זיין א קינד וואס זיצט לעבן דיר וואס האלט דיך אין איין פארשן די און שטערן דאווענען וכדומה וכדומה מיליאן זאכן, אדער סתם ער מאכט דיך פילן ווי כאילו דו ביסט גארנישט ווערד. און זאלסט נישט וועלן דאווענען, און ממילא פארפאטשקעסטו די צוויי טעג פון ראש השנה, בשעת וואס דו קענסט אויפטון גרויסע זאכן. ממילא איז די ערשטע זאך פון די פילאזאפיע חלק האב איך מיט דעם געענדיגט. מורי ורבותי, געדענקטס איין זאך, קומטס נישט צו גיין צום ראש השנה מיט טענות אויף זיך, מיט טענות אויפ'ן רבונו של עולם, איינס ווייל עטס קענטס נישט פארשטיין וואס דער רבונו של עולם טוט, צווייטנס יעדע זאך קען מען זען די גוטס פון דער רבונו של עולם, און דריטנס האב נישט קיין טענות אויף דיך, דאס מעשה יצר אז דו זאלסט נישט געווינען די קאורט אזוי ווי סעם לעבאוויטץ האט געטון. און יעצט מיר גיין צו רעבעס. הוהוהו. רעבעס. אקעי. יעצט ווייסט דאך אלע איך בין א רעביש קינד. א יחסן. און איך פלעג עס אייביג הערן פון אלס קליין קינד. איך בין געגאנגען פון די זעקס יאר מיט א בעקיטשע. עס געווען קינדער אין חדר וואס האבן חוזק געמאכט פון מיר, אנטווערפן בכלל ווער דעם איז געגאנגען א בעקיטשע, עס איז געווען דריי קינדער וואס זענען געגאנגען א בעקיטשע, מיין עלטערע ברודער, ר' איציק רייך, דאס איז די זון פון די פשעווארסקע רב פון וויליאמסבורג, מיט מיך. איך געדענק נאך ווען איך האב אנגעטון א בעקיטשע, איך בין געווען זעקס יאר אלט, בין איך אדורכגעגאנגען זאגן גוט שבת פאר ר' יענקעלע מיט מיין טאטן, ר' יענקעלע האט מיר צוגעשטעלט, ער געבט מיר א פרעג, זאג נאר ביסט שוין אזא וואויל יונגעלע, דו קענסט גיין א בעקיטשע? כפנים. קינדער אין חדר האבן פארשטייט זיך מער געטשעפעט, וואס איז געווען א פאני זאך, ס'איז געווען קינדער וואס האבן געטשעפעט אז עס איז פאני, און געווען קינדער וואס האבן פשוט מקנא געווען. אזא געוואלדיגע זאך צו זיין א רבי'ש קינד, נישט דא מענטשן וואס זענען מקנא רבי'שע קינדער. איך קען ענק זאגן איין זאך, איך קום פון דארט, ס'איז נישט דא וואס צו מקנא זיין, באט מען זעט נאך מער אינטערעסאנט, א זאך וואס זייער אסאך מענטשן האבן טענות, פארוואס היינטיגע צייטן ווען א רבי רחמיו ועסם ווערט זיין זון רבי, ווער זאגט אז די זון איז ראוי? פארוואס איז דאס אזוי? נאך מער, ס'דא אפילו א דזשאוק וואס מ'זאגט אז א רב איז אזוי ווי א טעריבל טול, און א רבי איז אזוי ווי א ניו בארן בעיבי. וואס דער רבי וועט טון וועט זיין קיוט, יא, וואטעווער איז גאנא דא. און דער רב וואס וועט טון וועט נישט זיין גוט, אזוי ווי א טעריבל טול. מיט שום אויף דעם טענות, וואס עפעס די רעבישע קינדער, וואס איז דאס געווארן אזוי, ס'וועט קיינמאל נישט זיין אזוי, מ'האט אויפגענומען נאר איינער וואס האט געפאסט פאר דעם, וואס איז די גאנצע זאך געשען אזוי? א גוטע קשיא, איך פארשטיי עס אויך נישט. אבער אז טאמער דער רבונו של עולם האט אזוי געפירט אז ס'זאל זיין אזוי די לעצטע דזשענערעישאן, ס'מיינט פון לכאורה די צווייטע דור פון תלמידי בעל שם ביזן היינטיגן טאג, און בסך הכל האבן געווען אסאך גרויסע רעבעס וואס האבן דאס געפושט אז זייערע קינדער זאלן דאס איבערנעמען, און מסתמא דא א גרויסע ענין דערין און מסתמא דאס די רצון השם, כאטש אונז האבן מיר נישט, אונז פארשטייען מיר נישט פארוואס, אזוי ווי די זאכן וואס איך האב פריער געזאגט, די זאכן וואס אונז קען מען נישט פארשטיין. איך פראביר עס אויך צו פארשטיין שוין אסאך יארן, איך האב נישט קיין אנונג. איין זאך ווייס איך אז דאס איז די רצון הבורא, בה והא ראיה, עס איז געשען. באט איך האב פארענגט נייעס. נישט נאר די רבי'שע אייניקלעך זענען קיינד אף לאקי אז זייערע טאטע איז א רבי געווען און וועגן דעם ווערן זיי רבי, ענק זענען די זעלבע.

און נאך א פאר יאר, די אלטע רב פון שטאט איז אוועק, האט מען אויפגענומען דעם יונגערמאן אלס רב פון שטאט, ער געווען דער גרעסטער תלמיד חכם אין שטאט, נאך צו די איידעם פון ר' אשר קאהל וואס קען זיין מער פון דעם, און איין טאג איז דער ר' אשר קאהל אוועק, און דער גאנצע ירושה איז אריבער צום רב, סאו עס איז געווען א מחייה'דיגע זאך, א געבענטשטע זאך, א רב א עושר, וואס קען זיין בעסער פון דעם, א רב א עושר דארף דאך נישט נעמען קיין פסק ד געלט, דארף דאך נישט גארנישט האבן, און ער קען העלפן דעם עולם, מחיה. יארן לאנג האט דער רב אבער נישט געהאט קיין קינדער. יארן לאנג, ס'איז אדורכגעגאנגען צוואנציג יאר נאך די חתונה האט נישט געהאט קיין קינדער. מ'האט מתפלל געווען, מ'האט געטון קבלות, מ'האט געטון אהין, מ'האט געטון אהער. ענדליך נאך א לאנגע צייט געהערט די גוטע נייעס אז דער רב האט געהאט א יונגל בעיבי. די גאנצע שטאט איז געווען בשמחה, מ'קען זיך נישט פארשטעלן די שמחה וואס דארט איז געווען. און מ'האט זיך געגרייט אויף דעם שלום זכר, פרעגטס נישט, ס'האט אויסגעזען ווי ס'וואלט געווען די גרעסטע, די שטאט האט נאך אזא שמחה נישט געזען. ס'קומט די טאג פון די ברית, ס'איז די גאנצע עולם געגאנגען שבת'דיג, קינד און קייט איז געקומען צום ברית, די הויף זוכה געווען צו א קינד. אבער א נאכט פארדעם איז געווען א ערנסטע גענעראל פארזאמלונג אין די אפיס פון די קהילה, די ראשי קהילה מיט די ועד הקהילה האבן זיך צוזאמגענומען טראכטן וואסערע מתנה קען מען געבן פאר דעם רב לקבר די נייע בעיבי. זיי האבן געגעבן א מתנה, ער איז א גר, די גרעסטע גביר פון אונז אלע, ער דארף אונזערע מתנות, ער דארף אונזער געלט, וואס דארף, וואס קען מען אים געבן? א רעיז? ער נעמט דאך ממילא נישט קיין געהאלט, וואס קען מען אים געבן? איז אויפגעשטאנען אן עלטערע איד, זאגט ער, איך האב א מורא'דיגע ארייען. ער האט גענומען א צעטעלע, ער האט אפגעשריבן א כסא ואכתרא, פאר די ניו בארן בעיבי, פאר דעם רך הנולד, און דאס גייט מען שענקן פארן רב ביי די סעודת ברית. פששש, דאס איז א שיינע זאך. עס קומט אן צו די סעודת ברית, און דער ראש הקהל פרעגט די די די רב צו ער קען רעדן, אוודאי, דער רעדט בשם די שטאט, בשם די קהילה, ער שטעלט זיך אויף, און ער שעירט זיינע פילינגס, אזוי בשמחה אז די רב האט זוכה געווען צו א קינד, און ממש אויסער זיך פאר שמחה, און לכבוד דעם האט ער געברענגט א מתנה וואס די גאנצע שטאט האט גע'חתמ'עט אויף דעם, א כסא והכתרה פאר דעם רך הנמל, אז בבוא היום דארף שפע די רוף זאל מאריך ימים זיין ביז משיח'ס טאג, אבער טאמער משיח וועט נישט קומען פאר די הונדערט און צוואנציג פון די רוף, זענען שוין יעצט מאכט ער דעם רך הנמל אז ער גייט קענען איבערנעמען דעם טאטן אויב וועט ער זיין ראוי. און די גאנצע עולם האט געקלאטשט, פשי, וואט א נייס פרעזענט. דא שטעלט זיך אויף און ער זאגט מורי ורבותי איך דאנק אייך זייער פאר די שיינע מתנה, ריעלי טאטפול, באט איין זאך פארשטיי איך נישט, אויב וועט ער זיין ראוי, וואס איז די קונץ אז ענק נעמען אים אויף? פארוואס האט מען מיך אויפגענומען? ווייל איך בין געווען ראוי. פארוואס האט מען אויפגענומען די פריערדיגע רב? ווייל ער איז געווען ראוי. אז טאמער דעם רך הנימול גייט אויסוואקסן א תלמיד חכם און ער גייט זיין ראוי צו זיין א רב, קומט זיך עס אים אלס יחוס עצמו. וואס איז די קונץ? וואס געסטו מיך א מתנה יעצט? גוטע קשיא. דארף האט אויסגעפירט, די מתנה וואלט געווען עטס וואלטס אריינגעשריבן אז עטס געטס מיך די, עטס געטס פאר דעם רך הנימול דעם כסף רבנות אפילו טאמער ער האט נישט זיין ראי' פשוט ווייל ער איז מיין זון, דעמאלטס וועל איך וויסן אז עטס מיינטס מיין טובה און עטס האטס מיך באמת ליב. דאס האט אבן המגיד דערציילט אויף א משל. מען זאגט מען זאגט דארט אין אין אין נאך די עקידה זאגט מען איך וויל נאך זאגן איך האב ליב נאך צו זאגן די לשון א פאסיק אזוי לשון וואס מען זאגט ביים דאווענען שטייט כמו שקובש אברהם ווין איז רחם אויף לאס רצון איך בלייב אויף שוליים זאגט מען דעם רבונו של עולם קיין יכבש ירחמיך עס כעס חום אייליני און מען בעט די רבונו של עולם זאל אויף אונז רחמנות האבן אזוי ווי דער רחמנות האט געהאט אויף אברהם אבינו, שטעלט זיך א גרויסע קשיא, אה, אנטשולדיגט, אברהם אבינו איז אדורכגעגאנגען צען נסיונות, אברהם אבינו איז געווען דער איינציגסטער וואס האט געשריגן געשריגן השם יהיה אלקים און אלע האבן געלאכט פון אים, מען האט אים אריינגעווארפן אין די אין די קאלעך אויוון, דער רבונו של עולם האט אים געש געפריווט מיט צען נסיונות וואס זייער ווייניג פון אונז וואלטן געקענט דורכגיין, אויב בכלל. איז האט דער רבונו של עולם געהאט רחמנות אויף אברהם אבינו ס'איז זיך אים געקומען, ער איז געווען ראוי, אבער ווער ביסטו צו בעטן? די ענטפער איז אזוי ווי דער רב האט געזאגט, פון וואנט ווייסט מען אז דער רבונו של עולם האט באמת ליב געהאט אברהם אבינו? אז אפילו טאמער זיינע קינדער עלן נישט זיין ערליך, זיי עלן נישט זיין ראוי, מיט דעם אלעם וועט דער רבונו של עולם זיי העלפן בזכות דעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אברהם אהבי איך האב ליב געהאט אברהם, און אז איינער וואס האט ליב א מענטש האט ליב זיינע קינדער, און אפילו טאמער די קינדער וועלן נישט זיין אזוי ווי די טאטע וועט מען נאך אלץ געבן פארן קינד די אלע קרעדיט מיט די אלע גוטע זאכן ווייל מען האט ליב די טאטע און ווייל מען עפרישיעט די טאטע. און דאס זעמער אונז. אונז אלע אידישע קינדערלעך זענען בני אברהם יצחק ויעקב. דער רבונו של עולם האט אונז ליב בזכות אבות, אז מען רעדט פון זכות אבות גיי איך געבן א ווארף אריין א דזשאוק, איך האב שוין אמאל געשריבן, געווען א יונגעלע, איז ארויסגעקומען די מעשה ביכל פונעם ראפשיצער רב, א מעשה ביכל, און איך בין א ראפשיץ אייניקל דורך מיין טאטע'ס זייט, און איך האב עס געליינט, איך האב עס געליינט ווען איך בין איינגעשטאנען ביי מיין זיידע באבע מיין גרינפעלד זיידע און באבע מיין גרינפעלד באבע איז געווען א אידענע א אינגערשע אידענע זי איז געווען זייער א חשובע אידענע אבער זי איז געווען אביסל אזא שארפע זי איז געווען א יחסן אבער נישט געווען קיין רעביש אייניג זי האט געהאט גרויסע זיידעס אבער זי איז נישט געווען קיין רעביש אייניג זי קומט אריין און זי זעט מיך זיצן מיטן ביכל פון דער ראפשיצער רב און פרעגט מיר וואס ליינסטו דארט זאג איך איך ליין א ביכל פון דער ראפשיצער רב און איך גיי מיך רוף אן, און באבי דו ווייסט ער איז געווען מיין זיידע, איך בין א אייניקל איך שטאם פון די ראפשיצער רב, זאגט זי מיר אזוי, און דו ווייסט פון וועמען איך שטאם? פון וועמען? פון תרח! עניוועי, באט לאמיר נישט פארקריכן, אונז זעמיר אלע בני אברהם יצחק ויעקב, און איך האלט אז דאס וואס די רבונו של עולם, נאכאמאל ווער בין איך צו פארשטיין דרכי השם, אבער דאס וואס די רבונו של עולם האט געמאכט אז אין די לעצטע פאר הונדערט יאר זענען קינדער פון רעבעס ווערן רעבעס, רעבישע קינדער באקומען עפעס מער פון אנדערע, דער רבונו של עולם פירט דאס, דער רבונו של עולם האט עס געמאכט, פארוואס? דער רבונו של עולם וויל אונז דערמאנען אז כאטש אונז זעמער אין אזא דור שפל, אונז האלט מיר בעקבותא דמשיחא, אונז זעמער נעבעך אזוי נידעריג, אזוי ווייט פון אונזערע הייליגע אבות, וויל אונז דער אייבערשטער ווייזן, אונז זענטס נאך אלץ רעבישע אייניקלעך, אונז זענטס נאך אלץ בני אברהם יצחק ויעקב, איך האב ענק נאך אלץ ליב. און וואס עטס גייטס בעטן נישט קיין חילוק וואס, גיי איך ענק אויסהערן און איך גיי ענק אלעס געבן. סאו דאס וואס איך וויל זאגן, וועגן איך האב געזאגט ווען מען גייט רעדן פון רבי'שע אייניקלעך און מען גייט רעדן פון רבנים, עטס זענטס אלע רבי'שע אייניקלעך, עטס זענטס בני מלכים, עטס קומטס אריין אין בית מדרש, עטס קענטס אויסקוקן ווי אזוי עטס קוקט אויס, עטס קענטס האלטן פון זיך וואס עטס האלטס, עטס קענטס זיך אראפרייסן ביי זיך אליינס ווער בין איך מי אנכי שאתפלל, ווער בין איך איך זאל דאווענען פאר רבונו של עולם, איך האב געטון די עבירה יענע עבירה, איך באלאנג פאר די אויבן אן אידן, זאגט מען אים, דו ביסט אייניקל פון אברהם יצחק ויעקב זיי מוחל גיי ארויף אויבן אן און שעם דיך נישט דאווען יעצט אזוי, איך גיין צו יעצט צו די נעקסטע קשיא. שווערע קשיא וואס כ'האב אייביג געהאט. ראש השנה, די שפיץ פון ראש השנה איז וואס? ממליך זיין דעם רבונו של עולם. מען שרייט המלך! המלך! לאמיך ענק פרעגן. די ווארט המלך זאגט מען נאר ראש השנה? צו מען זאגט עס הונדערטע מאל א טאג? מאה ברכות א טאג? זאגט מען ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם. וואס איז די חידוש יעצט? יעדע שבת זאגט מען המלך יושב על כסא רם ונשא. שרייטס טאקע נישט ארויס, מען הייבט אבער שולחן ערוך, יום טוב הייבט מען ביי הקהל, אבער דו זאגסט די זעלבע ווערטער. וואס איז ראש השנה אנדערש? וואס מאכט מען אזא עסק פון די המלך? דער תירוץ איז אזוי. ס'שטייט אין פרשת אמור, שטייט אמר ואמרתי זאגט רשי להזהר גדולים על הקטנים און די גרויסע כהנים דארפן דערמאנען די קליינע כהנים זען נאר מ'זאל נישט טמא ווערן זאגט מען ביי צדיקים להזהר גדולים על הקטנים מיינט אז ס'איז דא צייטן וואס פאר א מענטש גייט גוט סיי בגשמיות און אמאל ברוח און סיי ברוחניות האט גוטע זמנים דארף ער ווען ס'גייט אים גוט געדענקען אוועקצולייגן כוחות און געלט פאר א רעיני דעי דו ווייסט עס אין ביזנעס? יא, א ביזנעסמאן וואס איז מצליח ווייסט אייביג ער האט א סעיווינגס אקאונט, ס'מיינט נישט אז ווייל היינט גייט מיר גוט אין ביזנעס מיינט אז מארגן גייט מיר גיין גוט אין ביזנעס, מען לייגט זיך אוועק סעיווינגס פאר א רעיני דעי. די זעלבע זאך איז מיט רוחניות, ס'איז דא צייטן יעדער איינער וואס האט א זמן וואס ער איז הויעך, ער איז גרויס, ער פילט זיך גוט, ער מצליח געווען, ער האט געענדיגט א מסכת, איך ווייס וואס, ער האט געטון א מעשה טוב, בשעת ווען דו ביסט אין א הויעכע מדריגה, לייג דיר אוועק פאר א רעיני דעי כוחות, זאלסט קענען דערהייבן אז אפילו ווען עס גייט דיר נישט אזוי גוט, זאלסטו נישט זיין צובראכן, און זאלסט דיך מחזק זיין. ראש השנה איז די טאג וואס א איד באקומט מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע כוחות פון הימל צו ממליך זיין דעם רבונו של עולם. עד כדי כך אז איך האב געזען אראפגעברענגט היינט אין א ספר א מורא'דיג מורא'דיג ווארט וואס איך וויל דאס נאכזאגן מיטן לשון, שטייט אין מדרש אזוי, שואל מלאך השרת את הקדוש ברוך הוא, די מלאך השרת פרעגן דעם רבונו של עולם, איי מוסאי ראש השנה, ווען איז ראש השנה? ומלאי זאגט די אייבישטער צו די מלאכים אני ואיתם נלך אצל בית דין של מתים צו מיר אראפגיין צום בית דין של מתים ס'מיינט מיר גיין צו די אידן און צו מיר וויסן ווען ראש השנה איז שטעלט זיך א מורא'דיגע פראגע וואס עפעס געשעהט דאס דווקא ראש השנה פארוואס געשעהט נישט ביי אנדערע ימים טובים די ענטפער איז אזוי אלע ימים טובים איז זכר ליציאת מצרים זיי האבן זיך מיט שבת יא, דער אייבערשטער האט זיך אויסגענומען פון מצרים, איבעראל דערמאנט מען זייער יציאת מצרים, דאס מיינט זייער יציאת מצרים אז די אלע ימים טובים קריעט זיך, ס'הייבט זיך אן אויבן אין הימל, ס'איז א סריסא דלעילא, דער רבונו של עולם שיקט אראפ א קדושה פון אויבן, און אזוי ווערט אונטן א יום טוב, אבער ראש השנה איז פונקט פארקערט, ראש השנה איז די זמן וואס אונז זענען ממליך דעם רבונו של עולם, ס'הייבט זיך אן פון אונזערע בית מדרש, פון די צוואנציג אידן וואס זיצן זיך דארט אין א בית מדרש'ל און זיי שרייען המלך, מיט די עשרי סעודה לסאטע ווערט דער כביכול דער רבונו של עולם קעניג אויף דער וועלט. ס'איז די איינציגסטע יום טוב וואס די מעשה איז פארקערט, אלע ימים טובים שפילן די מלאכים מיט די גאנצע בעסטן של מעלה, ברענגען זיי אראפ די קדושה אויף די וועלט, ראש השנה גייט עס פונקט פארקערט, ווען אונז שרייען מיר המלך, איז אונז ממליך דער רבונו של עולם אויף די וועלט און אויף אלע וועלטן. און וועגן דעם פרעגן די מלאכי השרת, רבונו של עולם ווען איז ראש השנה, ווען? צו די רבונו של עולם, ווען די אידעלעך אונטן, די פשוט'ע אידן, וואס מאכן זיך אוועק, קלאפן זיך אוועק, אה, ווער בין איך? ווען זיי גייען שרייען המלך, דעמאלטס איז עס, און דעמאלטס קומען אונז אלע אראפ. דאס איז די כח וואס עטס האטס ראש השנה. ס'איז דא אן א שיעור זאכן וואס אונז קענמען נאך צולייגן צו דעם, און לשונות פון גמרא וואס ברענגט ארויס, מורא'דיגע מורא'דיגע זאכן, וואס איז דאס ראש השנה, וואס איז דאס זכרונות שופרות און מלכות, באט איך זע אז ס'ווערט שפעט, העמער אויסלאזן געוויסע חלקים, און איך וועל צוגיין צו איין מורא'דיגע זאך. דאס ווייסט מען אלע אראבישע רעבעס געבן ברכות יא ס'איז דא אסאך אידן וואס קומט דאך דער מיילעך ס'יו ס און מ'פארט קיין ליזשענסק זוכט מען אויף א אייניקל פון דער מיילעך אפילו א פשוט'ע אינגערמאן מ'געבט אים א פאר טאלער בענטשמעך פארוואס מען ווייסט וואס מ'וועט טון פאר'ן צדיק מ'וויל האבן א שייכות מיט'ן צדיק יא בענטשמעך דער רעביש קינד צו באמערקן די זעלבע זאך געשעהט ראש השנה ביינאכט ענדיגט דאווענען, די גאנצע עולם ווינטשט זיך איין דעם צווייטן שנה טובה, די קאזע וואס חתן האלט אין חיים, און מען קען נישט אויסלאזן איינער דעם צווייטן, מען וועט לאזן יענעם אויסרעדן, און מען וועט איבערזאגן, און גרעסטע און עלטסטע אידן וועלן געבן די האנט פאר קליינטשיגע קינדערלעך, אז די קליינטשיגע קינדערלעך זאלן זיי זאגן א שנה טובה פאר זיי, און זיי זאגן פאר די קינדערלעך, יעדער זאגט איינער פאר'ן צווייטן, וואס איז געשען, וואס בענטשט מען זיך דא, מ'איז געווארן אלטע באבעס, אלע זענען געווארן דא באבעס וואס געבן זיך ברכות, וואס איז דא? דער תירוץ איז אז ראש השנה איז די זמן צו דערמאנען אידן אז אונז בניי אברהם יצחק ויעקב ענק זענען די איינציגסטע וואס קענען ממליך זיין די כביכול הקדוש ברוך הוא אויפן וועלט, עטס האטס די כח, מאכטס ענק נישט אוועק אויף אזוי ווייט אז עטס קענטס איינער דעם צווייטן אנווינטשן ברכות ווייל עטס האטס א גרויסן טאטן אין הימל, עטס זאלסט נישט מזלזל זיין אין דעם לשנה טובה. נישט מזלזל אין די שנה טובה פון א בחור'ל אין בית מדרש, און נישט פון די ווייב און די טעכטער אינדערהיים אויך נישט, יעדער איינער זאל עס זאגן איינער פארן צווייטן, ווייל ראש השנה זעמער גרויס, איי וואס איז געווען נעכטן, קוק נישט אויף נעכטן, איי נעכטן האסטו נישט זיך צוגעשטעלט הונדערט פראצענט צו גארנישט, נאטינג נאטינג, ראש השנה איז א מלך, אונז באקרוינען דעמאלטס דער רבונו של עולם, און דעמאלטס באקומען אונז פון רבונו של עולם כוחות פאר די גאנצע יאר, ס'זאל זיין אז מען זאל באקומען אויף פאר די רעיני דעיס כוחות, אז א גאנץ יאר זאל מען אונז קענען זאגן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, זאל מען זיך דערמאנען פון די טאג ראש השנה ווען אונז זענען ממליך דעם אייבערשטן, און דעמאלט זענען מיר ממליך דעם אייבערשטן מיט אלע כוחות. און איך וויל ענק זאגן אזוי, צוענדיגן מיט א מורא'דיגע מעשה. ווען איך האב געפירט קינדליין, האב איך געהאט געמאכט א פארזעצונג, איבער די מעשה ווי אזוי מיין עלטער זיידע רבי יאסעלע דעזשע איז ניצל געווארן ביים קריג. עס איז זייער א דיפרענט מעשה. מיין עלטער מיר מיט די באבובער רעבעצין עליה השלום, רעבעצין העשי' האט געשריבן א ביכל איבער דעם, עס הייסט א זון אין א פאנצער, און אויף ענגליש הייסט עס א סאן אין א שיעלד, עס איז בכלל זייער אין א שיעלד, עס איז א זייער אינטערעסאנטע בוק, און איך האב גענומען די מעשה און איך האב עס געמאכט פאר א קאמיקס. ווען איך האב דאס געטון האט נאר געלעבט דעמאלטס איין קינד פון מיין עלטער זיידע, דאס איז געוועזן רעבעצין פייגעלע לאופער, דאס איז די ווייב פון ר' בעריש לאופער, מיין עלטער פעטער פון ווילימסבורג, נישט נישט ר' בעריש ביי ר' שלום, ר' בעריש וואס איז געווען א קאזין פון ר' שלום. כוואנעם, זי פייגעלע, מומע פייגעלע האט מען איר גערופן, זי איז געווען די יונגסטע, זי איז געווען די איינציגסטע וואס האט נאך געלעבט דעמאלטס, און כדי צו זיין ארגינעל מיטן מעשה, כ'האב דאך נישט געקענט שרייבן אלעס וואס מיין עלטער מיר מען שרייבט אין די לאנגע בוק ווייל נישט אלעס קען מען אריינברענגען אין א קאמיקס, נישט אלעס איז אינטערסאנט, און אויך איך האב געזעהן ס'איז א קאמיקס מען דארף דאך מאכן זיכער אז די פיקטשערס זענען ריכטיג געמאלן, די קינדער זעהן נישט אין יעדעם איינעם איז דא פיקטשערס, סאו מ'האט געטרייט צאמצושטעלן יעדע איינע וויאזוי די קינד האט אויסגעזעהן, מ'מוז זאגן מ'ווייסט אז דער און דער קינד, דער און דער קאזין זעהט אויס אזוי ווי זיין זיידע האט אויסגעזעהן, דער און דאס מיידעלע זעהט אויס אזוי ווי די באבע האט אויסגעזעהן אלס מיידל, און לויט דעם האט די מעלערין געארבעט. איך האב געוואלט מאכן זיכער אז מען טוט א גוטן דזשאב, בין איך אריבערגעגאנגען צו די מימען ווייזן ווי מען האלט, יעדע פאר וואכן בין איך אריבערגעגאנגען, איינמאל בין איך אריבערגעגאנגען טאקע מיט מיין קאזין דעם גרויסן שרייבער ר' אשר יואל, נו, ר' אשר יואל לאבין, יא, ער איז דאך אויך א אייניקל אידער, און זעמיר צוזאמען אריבערגעגאנגען צוזאמען דארט געזיצן, און זי איז, זי האט איבערגעקוקט די ביכל, זי האט געהאט פארשידענע, כ'מיין די בילדער, זי האט געהאט פארשידענע הגהות, איז האט זייער הנאה געהאט, אבער בסך הדברים האט זי דערציילט א מורא'דיגע מעשה, דערציילט זי אזוי, די מעשה גייט אז זיי זענען אנטלאפן אין וואלד, זענען ארויסגעלאפן פון די געטא און זענען געלאפן אין די וועלדער פאר אפאר וואכן, ביז זענען אנגעקומען קיין רומעניע און אזוי זענען זיי ניצל געווארן, מ'רעדט דא פון א טאטע מיט קליינע קינדערלעך געלאפן אין די וועלדער און די פעלדער, ס'איז געווען זייער א שווערע זאך, בייטאג האט מען זיך באהאלטן און ביינאכט איז מען געלאפן, מ'קען זיך פארשטעלן א קליינע מיידעלע פון דריי יאר, לויפט מיט איר טאטע מאמע מיט איר גרויסע געשוויסטער אין די וואלד אין די בלאטע אין די נאכט אריין מען ווייסט נישט ווי מען לויפט און מען לויפט ווען מען גיסט א ביינאכט מוז מען לויפן ס'איז געווען איין שבת ביינאכט די צייט פייגעלע מיין מומע פייגעלע די צייט יבלע שלום לעצטנס אוועק צייט צומח. איז מיין שוועסטער רייזעלע צו געהייסן וואס זי איז געוועזן שפעטער די אידלער רעביצן, זי איז געווען אסאך עלטער פון איר און זי האט איר אנגעכאפט, ס'איז געווען איר דזשאב איר אנצוכאפן די קליינע שוועסטער און לויפן מיט איר, און פייגעלע האט שוין נישט געהאט קיין כח צו לויפן, האט זי זיך אנגערופן רייזעלע איך קען שוין נישט ווייטער לויפן און זי האט זיך אוועקגעזעצט. רייזעלע האט געוואוסט אז מען דארף טרייבן דעם שוועסטער ווי נאר מען דארף לויפן, האט זי פראבירט א גאנצן צייט איר צו דערציילן מעשות און אונטערהאלטן און אוועקנעמען זי זאל די קאפ זאל נישט זיין ביי די פחד פון פון פון פון די לויפן, האט זי געזען זי ווערט נישט פערטיג, עס איז געקומען א פוינט וואס פייגעלע האט געזאגט איך האב מיך אוועקגעזעצט אויף א שטיין איך האב געזאגט מער גיי איך נישט ווייטער. וואס טוט מען דא? האט רייזעלע זיך געגעבן א רוף אן צו פייגעלע, זאגט זי, ווייסט וואס, אז דו וועסט גיין ווייטער, ווייסט וואס איך גיי דיך געבן? איך וועל מאכן זיכער אז טאטי מאכט נאכאמאל קידוש, ס'איז געווען שבת ביינאכט, מ'האט שוין געהאט געמאכט קידוש פריער ערגעץ וואו, זאגט ער, טאמער גייסטו ווייטער לויפן, גיי איך בעטן טאטי זאל מאכן נאכאמאל קידוש פאר דיך. אזוי? זאגט זי, איז זי ווייטער געלאפן, זי האט מיר דערציילט די מעשה, זאגט זי מיך, בשעת מעשה איז דאס געווען מיין גרעסטע טריעט, צו זען ווי מיין טאטע מאכט קידוש, געווען א מיידל פון דריי יאר אלט, אבער די מחזה ווי דאס האט אויסגעזען ווען די טאטע מאכט קידוש, רבי יאסעלע דעיזש האט קידוש געמאכט, דאס איז געווען ביי איר מער ווערט פון אלעס. זי דערציילט אז טאקע ווען מען איז אנגעקומען, נאכן לויפן אפאר שעה, מען האט זיך אפגערוהט, אנגעקומען צו עפעס א פארזיכערטע פלאץ, האט זיך רייזעלע אנגערופן צום טאטן, טאטע, איך האב צוגעזאגט פאר די קליינע פייגעלע אז דו גייסט מאכן נאכאמאל קידוש, ער האט אויב נאר צוגעזאגט, האט ער גענומען א בעכער און ער האט נאכאמאל קידוש געמאכט. אקאפנים, די מורא'דיגע מעשה פון דעם, וואס האט דאס קינד ארויף געקוקט אז די טאטע מאכט קידוש מיט א ברען, דאס מיידל האט נישט פארשטאנען צו די טאטע יא א רבי נישט א רבי, מער פון א צווייטע טאטע ווייניגער, זי האט נישט פארשטאנען צו דעם, זי האט געוואוסט איין זאך, ווען די טאטע שטייט פרייטאג צו נאכטס און מאכט קידוש מיט א ברען, איז דאס די שענסטע מעמד אין די וועלט, און דאס האט זי געוואלט נאכאמאל זען, און פארדעם איז זי געווען גרייט צו לויפן אינמיטן די נאכט אריין. מורי ורבותי, איר זענטס טאטעס פון קינדער, אדער איר זענטס בחורים, אדער איר זענטס זיידעס, נישט קיין חילוק. די מענטשן ארום ענק קוקן ארויף און האבן ליב צו זען ווי ענק דאווענען מיט א ברען. ס'איז די שענסטע זאך וואס קען זיין. זייט נישט מזלזל אין דעם, אזוי ווי כ'האב געזאגט ביי די לעצטע שיעור, מ'וועלן דיינע קינדער זען ווי דו פלאקערסט אריין א דאווענען, און אריינצופלאקערן א דאווענען מוז מען זיך נישט משוגע מאכן, מ'קען נעמען א פשוט'ע עברית טייטש מחזור און זאגן עברית ווארט ביי ווארט, און געדענק ס'נישט קיין חילוק וואו דו ביסט געווען, דער רבונו של עולם וויל אז דו זאלסט עם ממליך זיין. זאלסט דאווען, האב נישט קיין מורא, שעם דיך נישט, פארקערט, דו וועסט הערן יארן שפעטער ווען דיין זון וועט דיר זאגן טאטי, איך געדענק נאך דאמאלס להבות'דיגע דאווענען ראש השנה איך בענק מיך צו דעם. זאל די אייבערשטער העלפן אונז זאלן אלע זיך אויסבעטן א גוט געבענטשטע יאר, מיר זאלן ווייניגער טענות האבן אויף זיך אליינס און ווייניגער טענות האבן אויף וואס עס געשעט ארום און ארום, מען זאל זוכן די גוטע זאך און ס'זאל זיין א זיס לעכטיג יאר. ס'קומט א יאר וואס מ'גייט יעצט אהן, קומט ראש השנה מ'גייט איינקטינקען די עפל אין האניג, איך ווינטש ענק אז ס'זאל זיך גיסן האניג די גאנצע יאר, ס'זאל קומען נעקסטע יאר זאל זיין וואו אלמען און חתן מהקדושה שמעכם זאלן נישט דארפן געבן אזא שמועס, די עולם זאל אליינס אריינקומען צו די המלך און זאגן רבונו של עולם המלך שכוח פאר אזא שיינע יאר, און איך וויל ענק אלע בעטן איינער זאל נישט זינדען אויף די צווייטן, כל המתפלל בעד חברו נהנה תחילה. און האטס מיך אויך אינזין מנחם צבי בן חוה, איך קען נישט ענקער אלע נעמען, אבער איך ענקער זין האבן, און די אייבישטער עפענט זיי אלע פוילן אלעס גוטס, און מ'זאל האבן א קציבה וחסימה טובה און א גוט געבענטשט יאר.